א גוטן טאג טייערע צוהערער, מיר שטייען מיר אין פרשת קדושים, וואס דער פרשה איז אנגעפילט מיט מצוות, גאר אסאך מצוות, עד כדי כך אז אויף די ווערטער דבר אל כל עדת בני ישראל וואס שטייט כל, זאגט רש י אז די פרשה איז געזאגט געווארן בהקהל, אז מען האט צוזאמגערופן גאנץ כלל ישראל צו זאגן די פרשה, ווייל רוב גופי התורה תלויים בו, ס'איז זייער אסאך מצוות דא. נו, ס'איז דא אסאך מצוות, וועט מען זיך אבער אפשטעלן אויף איין מצוה. איין אינטערעסאנטע מצוה, ובפרט לויט ווי אזוי די רבי האט דאס מבאר אין ליקוטי שיחות חלק ז', עמוד הונדרעט פֿיר און דרײַסיק. די תורה זאגט אונז אן. אז ווען א מענטש פלאנצט איין א בוים, שלש שנים ילך מרעילים, דריי יאר דארף די בוים זיין ארעל פארשטאפט, מען קען עס נישט עסן. דערנאך ביי שנה הרביעית איז עס קודש אלילים, הייליג, און די דין איז מען דארף עס ארויפטראגן קיין ירושלים, מען דארף עס עסן אין ירושלים, דאס האט אסאך קדושות, מען טאר עס נישט עסן מטעמים. און דערנאך ביי שנה החמישית גייט מען צוריק. צו די נארמאלע סדר אז מען עסט די פירות, אבער די לשון הפסוק ווי אזוי די פסוק זאגט עס איז, אז איבער שנה חמישית וועט עס זיין, וועט מען עס קענען עסן להוסיף לחם טביה, אז די גאנצע סיבה אז די ערשטע דריי יאר איז עס ערלה און נאכדעם איז עס נטע רבי' אדער כרם רבי', די פערדע יאר וואס איז הייליג, דאס אלץ צוצוקומען אז ביי שנה חמישית זאל עס זיין די וועג וויאזוי מען עסט עס בפשטות, להוסיף לחם טריה, וויאזוי זאל לכאורה דארף מען דאס פארשטיין, פיין די ערשטע דריי יאר איז עס א ריילע מען קען עס נישט עסן, בסדר, אבער די פערדע יאר, דאס איז דאך קודש אלילים, מען דארף עס עסן אין ירושלים, מען טאר עס נישט עסן בטומאה, און דאס אלעס איז נאר צוצוקומען צו די. מטרה מען זאל בשנה החמישית מען זאל עס קענען עסן אין אן קיין קדושה, בפרט די אלטע רבי אין ליקוטי תורה זאגט עס באושיות החסידות בלשון הקבלה, די ערשטע דריי יאר איז דאס אקעגן עשיה יצירה און בריאה. די פערדע יאר איז דאס אקעגן אצילות, די פיפטע יאר איז דאס נאך העכער פון די י', די קיצור של י', דאס איז די ענין פון כסף, דאס איז נאך גאר גאר גאר העכער. איז וואס איז פשט פון דעם? די פערדע יאר דאס איז קודש עלילים איז דאס נאר אצילות, די פיפטע יאר מעג מען עס עסן בטומאה, און דאס איז אלץ די מטרה, דאס איז נאך גאר גאר העכער. וועט מען עס פארשטיין מיט א אינטערעסאנטע מעשה. די הייליגע בעל שם פאר ער איז נתגלה געווארן פלעגט ער זיך אנטוהן אזעלכע פשוטע קליידער, ער פלעגט ארום פארן פון שטאט צו שטאט און מעורר זיין אידן צו עבודת השם בדרך החסידות. איינע פון די זאכן וואס ער האט דעמאלטס געטון איז געווען אז א מנהג וואס ער האט געהאט אז ער פלעגט אריין קומען אין א שטאט און ער פלעגט זען מענטשן, פשוטע מענטשן, מענער, פרויען, קינדער, און ער פלעגט זיי פרעגן, וואס מאכט איר עפעס? ווי גייט עס אין געזונט? צו האט פרנסה? און אזוי ווייטער. און אז מען פרעגט אזא שאלה וואס ענטפערט מען? ברוך השם, געלויבט די אייבערשטער, א דאנק די אייבערשטער, טענק יו השם. נו. און דאס האט געהאט א מורא'דיגע נחת רוח, יעדע מאל ער קען צוברענגען אז אידן זאלן דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן. מאכט זיך אמאל ער קומט אריין אין א שטאט, וואס אין יענע שטאט איז געווען א איד א זקן מופלג, א ריזן תלמיד חכם, וואס איז געווען א פרוש, אפגעשיידט פון עולם הזה, שוין מער פון פופציג יאר וואס ער איז געזעצן דארטן אין ווייבער שול צו חדר שני און איז געזעצן און געלערנט און געפאסט א גאנצן טאג ביז צו קומען צו מנחה, מיט עלות און תפילין איז ער געזעצן, נאך מנחה האט מען געדאווענט מעריב האט ער אויסגעפאסט אויף א שטיקל טרוקן ברויט און וואסער, אז די בעל שם טוב וועט זאלן קומען צו יענע שטאט, איז ער אריין אין בית מדרש און ער זעט אט א איד זיצן און לערנען, רופט ער זיך אן רבי וואס גייט עס אין געזונט? צו איז דא פרנסה, און יענער האלט אזוי אינמיטן לערנען און ער קוקט אן אזוי די בעל שם טוב זיך מיט פשוטע קליידער ווער איז דער וואס קומט אים דרייען א קאפ, און דער בעל שם טוב האט איבערגעפרעגט איין מאל צווייטע מאל, ביז ער האט אים געוויזן אזוי אויפן טיר כאילו שטער מיך נישט איך האלט דא אינמיטן לערנען, בעל שם טוב האט זיך נישט פארלוירן און דער בעל שם טוב רופט זיך אן צו אים, רבי וואס גיט איר נישט דעם כביכול זיין פרנסה? דאס הייסט, פארוואס געבט ער נישט פאר דעם אייבערשטן די פרנסה וואס ער דארף? דער פרוש, דער גרויסער תלמיד חכם, קוקט אן אט דער פשוט'ער איד מיט אזעלכע פשוט'ע קליידער, רעדט עפעס וועגן א כביכול, געווארן אינגאנצן צעמישט, ווער איז אט דער איד? וואס, וואס? דער בעל שם טוב האט מרגיש געווען זיינע מחשבות, און האט ער אים מסביר געווען. יעדער מענטש זיצט אויף א פרנסה, אזוי ווי מען זאגט היינט, ער זיצט אויף קעסט. אידן, אויף וועלכע פרנסה זיצן זיי? זיי זיצן אויף די פרנסה וואס דער אייבערשטער געבט זיי. אבער דער אייבערשטער, אויף וועלכע פרנסה זיצט ער? זאגט מען ואתה קדוש, און דו דער אייבערשטער דער הייליגער יושע אויף תהילות ישראל, אויף וועלכע פרנסה זיצט ער? אויף די תהילות ישראל, אויף דעם וואס אידן לויבן אים און דאנקען אים אויף דעם וואס זיי האבן, בבנה חיים וזונה רווחה, אויף דעם זיצט זיי אייבערשטער פרנסה, און אז אידן דאנקען אים געבט דער אייבערשטער טאקע בבנה חיים וזונה רווחה. נו, אינטערעסאנטע מעשה, אבער מען דארף דאס פארשטיין. וואס האט דער בעל שם טוב געוואלט פון אים? מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן, מען דארף לויבן דעם אייבערשטן, אבער מיט תורה? מיט תורה קען מען דאך זיכער אנקומען צו דעם. וואלט לכאורה דער בעל שם טוב געדארפט אים לאזן זיצן לערנען, און מיט דעם לערנען זאל ער אנקומען צו אט די מורא'דיגע מעלה פון דאנקען און לויבן די אייבערשטער. און אפילו לאמיר זאגן אז דער בעל שם טוב מאיזה סיבה שתהיה האט געהאלטן אז ס'איז נישט גענוג די לימוד התורה, מ'דארף טאקע זאגן ברוך השם און גלויב די אייבערשטער, אבער וואס האט עס געדארפט זיין מיט גשמיות'דיגע זאכן וואס דער פרוש האט זיך אינגאנצן אפגעטיילט, אפגעשיידט? וואלט ער געקענט פרעגן, נו, וויאזוי גייט עס אין לערנען, וויאזוי גייט עס אין זיין פרישות, צום חדש חידושים? און אויף דעם וואלט דער בעל שם טוב, וואלט דער פרוש געענטפערט ברוך השם, גלויב די אייבערשטער, און מ'וואלט אים געקענט ווייטער געבן די פרנסה פארן אייבערשטן. וואס האט אים געדארפט דרייען א קאפ דווקא מיט גשמיות'דיגע שאלות? נו די ענטפער איז אז די בעל שם טוב האט דא געזען א געלעגנהייט צו קענען אויפטוהן עפעס וואס ער האט פרובירט אויפטוהן די גאנצע צייט. אז די בעל שם טוב איז ארומגעגאנגען און געפרעגט אידן וואס מאכט איר אין פרנסה? וואס מאכט איר אין געזונט? און די עולם האט געענטפערט ברוך השם גלויב די אייבערשטער. איז דאס געווען ווייל די גאנצע תכלית הכוונה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן א גשמיות'דיגע וועלט איז כדי דא אויף די וועלט, אין די גשמיות'דיגע וועלט, זאל מען אראפברענגען דעם אייבערשטן. אויף די גשמיות'דיגע וועלט זאל מען זען אז אלץ קומט פונעם אייבערשטן, און בלשון החסידות אז מיר מאכן דא אויף די וועלט א דירה בתחתונים, און דער דירה איז דווקא בתחתונים, דווקא מער גשמיות'דיגע זאכן. איז דער מיידל, בעל שם טוב איז געגאנגען פון איד צו איד און אים געפרעגט וואס ער מאכט, דווקא אויף גשמיות'דיגע זאכן. די זעלבע זאך איז אויך געווען מיט דער פרוש. וואלט ער אים געפרעגט, וואס מאכט איר אין עבודת השם, אין אייער פרישות, און ער וואלט געענטפערט ברוך השם, וואלט עס נאך אלץ נישט געווען ווי ס'דארף צו זיין. ווייל סוף כל סוף איז דא די רחניות'דיגע וועלט, דער זיין לערנען, זיין פרישות. און דארטן זאגט ער ברוך השם. ער האט נאכנישט געפועלט ביים פרוש אז אויף גשמיות'דיגע זאכן זאל ער זאגן ברוך השם, אז אויף גשמיות'דיגע זאכן זאל ער אנערקענען אז דאס קומט פון דעם אייבערשטן, דאס איז תכלית הכוונה. און דערפאר האט דער בעל שם טוב געוואלט דווקא אויף גשמיות'דיגע זאכן זאל דער פרוש זאגן ברוך השם געלויבט די אייבערשטער וואס מאכט איר אינגעזונט, ברוך השם צו האט איר פרנסה, געלויבט דעם אייבערשטן. און דאס איז די תכלית הכוונה צו מאכן דא אויף די וועלט א דירה בתחתונים. אויב אזוי, צוריק צו די ארלע כרם רבי' אין די פיפטע יאר. איז טאקע כרם רבי', נטע רבי', די פערדע יאר איז עס קודש עלילים, מען דארף עס עסן אין ירושלים, מען דארף עס עסן בטומאה, בטהרה, ווייל דאס איז גאר הייליג און דארף דארף מען זיך אויפפירן אין א געוויסע וועג ווי אזוי צו עסן, אבער סוף כל סוף די תכלית הכוונה איז די פינפטע יאר ווען מען גייט עסן די פירות, נישט לאו דווקא בטהרה, מען גייט עס עסן נישט אין ארץ ישראל, און פון דעסטוועגן דאך וועט מען וויסן און אנערקענען אז דאס אלץ קומט צוליב די ערשטע פיר יאר, אז אלץ פון די ערשטע פיר יאר איז להוסיף לכם טפיר פון אלעס נעמט זיך פון דארטן. און דאס האט דער בעל שם טוב געוואלט און דאס איז די תכלית וואס אונז האמיר דא מיט די מצוה, אז מען זאל קענען זיין אין די גשמיות'דיגע וועלט און דווקא אין די גשמיות'דיגע וועלט, נישט אנטלויפן פון די גשמיות'דיגע וועלט, דווקא אין די גשמיות'דיגע וועלט, און עסן פשוט פירות אזוי ווי די פיפטע יאר, אן קיין ספעציעלע קדושה, נישט אין א ספעציעלע פלאץ, און דארטן טרעפן דעם אייבערשטן, דארטן זען און אנערקענען אז אלץ קומט פון דעם אייבערשטן, און זאגן אויף דעם ברוך השם, געלויבט די אייבערשטער. וואס דעמאלטס אז מען לויבט דעם אייבערשטן אויף דעם וואס מען באקומט פון אים, מען דאנקט דעם אייבערשטן אויף דעם וואס מען באקומט פון אים, איז טאקע דער אייבערשטער געבט אלעס וואס מען דארף, בנה חיים זוינער וויכער.